Salam eziz dostlar! Hanoglu Media sesli makala gepleşigine hoş geldiňiz. Bu günki temamyz gadymy Koreýanyň taryhy döwletleri barada. Koreýa ýarym adasynda kyrk müň, ýetmiş müň ýyl öňçä-de adamlaryň ýaşaýandygy arheologlar tarapyndan tapyldy. Bilinýän iň gadymy seramiki gap-gaçlaryň biziň eramyzdan öňki sekiz müňünji ýyllarda ýasalýandygy bilinýär. Biziň eramyzdan öňki alty müňünji ýyllar aralygynda Täze daş asyry, biziň eramyzdan öňki bäş müň, üç müňünji ýyllar aralygynda bolsa mis asyry görüldi. Ondan soň bürünç asyry, biziň eramyzdan öňki müňünji ýyla çenli we biziň eramyzdan öňki dört ýüzünji ýyla çenli bolsa demir asyry görüldi. Koreýanyň bilinýän iň gadymy döwleti bolsa, Gojoseon, ýagny Gadymy Joseon döwletidir. Biziň eramyzdan öňki iki müň üç ýüz otuz üçünji ýylda gurulan döwletiň kökleri gadymky Samguk Ýusa adyndaky rowaýatlara daýanýar. Biziň eramyzdan öňki bir ýüz dokuzynjy ýylda Hytaýyň Han imperiýasy bilen söweşen gadymy Joseon biziň eramyzdan öňki bir ýüz sekizinji ýylda ýykyldy we ýerine Hytaýa bagly Lelang, Nannang, Hýondo we Bjimbon adynda dört welaýat guruldy. Bu döwürlerde bar bolan beýleki döwletler. Jin han, Ma han we Býon han döwletleridir. Jin han. Jin han döwletiniň esasy eklenji ekerançylyk we maldarçylykdy. Esasan hem tüwi ýetişdirilýärdi. Býon hanlylaryň bolsa öränekde demir ussalarydygy bilinýär. Hatda Hytaýyň taryhy ýazgylarynda we ýapon ýazgylarynda Ýon hanylardan demir sowut we demir ok başlarynyň eksport edilendigi hakynda maglumatlar bar. Gazuw-agtaryş işlerinde-de köp sanda demir sowutlar we ok başlary tapyldy. Gojasion döwleti döwründe bar bolan döwletleriň hiç biri merkezleşen monarhiýa eýe däldi. Esasan hem, birnäçe taýpalaryň birleşmeginde gurlan konfederasiýa döwletlerden ybaratdy. Gojasion döwleti ýykylandan soň, Joseon halklary ýa Hytaýa gul edildi, ýa-da goňşy döwletlere bozgunçy bolmaga mejbur boldy. Gaçybasalgy gözleýänleriň köpüsi esasan hem Buýo döwletine gaçdy. Buýo döwleti. Buýo döwletiniň gurujysy Haýamosa diýip bilinýär. Koreýler Haýamosunyň Jennetiň taňrysynyň ogly diýip hasap edýär. Buýo döwleti. Iň ösen döwürlerini patyşa Haýabora döwründe ýaşady. Buýo döwleti ondan soň gurlan köp döwletler tarapyndan sylanýan döwletdir. Sebäbi gadymy Koreýa taryhyndaky iň güýçli döwlet bolan Gogurýo döwletiniň gurujysy Buýo köşgünde Buýo şazadasy hökmünde ýetişdirildi. Ady Dong Mýong ýa-da Jumongdyr. Jumongyň dogluşy. Jumongyň dogluşy koreý ertekilerinde we rowaýatlarynda geçýär. Jennet taňrysynyň ogly Haýamosu we Derýa taňrysynyň gyzy Ýuhwanyň çagalary diýip bilinýär. Rowaýatda Derýa taňrysy Habaekyň gyzyna birugsat söýgüsi sebäpli gaharlanandygy üçin Haýamosuny asmana kowýar. Gyzy Ýuhwany bolsa, Buýa patyşasy Gumba üçin gyrnak edip berýär, ýöne Ýuhwa Gün şöhlesinden göwreli bolýar. Gün şöhlesi bolsa Jennet taňrysynyň ogly Haýomosodyr. Ýuhwa bu göwrelilikden bir ýumurtga dogurýar. Patyşa Gumba bu ýumurtgany ýok etmek isleýär, sebäbi ýumurtga Buýa döwletiniň soňuny getirjek birini dogurjagy hakynda öňdengörüji pal aýdylýar. Ýöne gumba ýuhwa bolan söýgüsi sebäpli ýumurtgany ýok edip bilmeýär we ýumurtgany ýuhwa gaýtaryp berýär. Ýumurtgadan bolsa ussat okçy diýen manyny berýän Jumong dogulýar. Ýöne gumbanyň öňden görlen paly dogry çykdy. Gumbadan soňra tagta geçen ogly Daýeso Jumongyň agtygy Daýemusin tarapyndan öldürildi we Buýo döwleti ýykyldy. Ýaşlyk ýyllary Buýo köşgünde geçen Jumong Gunwanyň ogullary tarapyndan gabanylýar. Sebäbi ol hem ok atmakda, hem söweş sungatynda ökde bolýar. Gunwanyň ogullary birnäçe gezek onuň janyna kast edýär. Iň soňunda Jumong Buýodan gaçmak mejburyýetinde galýar. Jumong Bongýe dagynda ýaşamaga başlaýar we ol ýerde öz goşunyny, ýagny Damol söweşçilerini gurýar. Jolbon federasiýasynyň gyzy Sasiona bilen öýlenýär. Jolbandaky beýleki taýpalary birleşdirýär we Gogurýo adyndaky döwletiniň düýbüni tutýar. Gysga wagtda güýjüni artdyran Jumong gadymy Jasion döwletiniň topraklary bolan dört welaýaty yzyna alýar. Jumong Buýa şazadalaryny halamasa-da, Buýo döwletine uly hormat goýýar we onuň döwründe Buýo we Gogurýo arasynda söweş bolmaýar.

Tagt söweşleriniň çykjakdygyny pikir edýär. Tagt söweşleri entek täze gurlan Gogurýony güýçden gaçyryp bilerdi, hatda ýykylmagyna-da ýol açyp bilerdi. Bu sebäpden ol iki ogly we halkyndan kiçi bölegini alyp, häzirki Günorta Koreýa topraklaryna göçýär. Jumonyň iň kiçi ogly Onýo bu topraklarda Baýekji döwletini gurýar. Saseona bolsa Koreý taryhynda hormat goýulýan aýallardan biridir, sebäbi ol hem Goguryonyň, hem Baýekçi döwletiniň gurulmagynda uly rol oýnady. Jumong kyrk ýaşynda sag egnindäki ýaradan infeksiýa bolýar we aradan çykýar. Gysga ömrüne köp söweşi we rowaýaty sygdyran Jumong, ogly Ýeuri tarapyndan piramida şekilli mazarda jaýlanýar. Jumongyň nesline Go maşgalasy diýilýär. Onuň neslinden ýigrimi sekiz patyşa Gogurýo döwletini dolandyrýar. Gogurýo döwleti iň ösen döwri beýik patyşa Gwangettonyň döwri hasaplanýar. Gogurýo döwleti häzirki Mançuriýa we Hytaýyň topraklaryndan birnäçe bölegini basyp alýar. Gogurýo döwleti gadymy üç patyşalyk döwründäki

meňzeşdigi aýdylýar. Hatda Dongýo döwleti Gogurýonyň dogan döwleti hasaplanýar. Ogjuo we Dongýe bäşinji asyrda beýik patyşa Gwangaetto tarapyndan basyp alynýar. Biziň eramyzdan öňki otuz ýedinji ýylda gurlan Gogurýo ýedi ýüz bäş ýyl ýaşaýar we iň soňunda Hytaýyň Tang imperiýasy we Şila hökümdarlygynyň birleşen goşunlary tarapyndan alty ýüz altmyş sekizinji ýylda ýykylýar. Gadymy üç patyşalyk döwri. Koreýanyň taryhy ýazgylaryndan Samguk Ýusada, ýagny Üç patyşalygyň taryhy atly kitapda gadymy üç patyşalyklar hakynda hekaýalar, rowaýatlar we taryhy ýazgylar jemlenendir. Baekje hökümdarlygy. Baekje hökümdarlygy Jumong-uň ogly Onya tarapyndan guruldy. Koreýanyň iň tiz galkynýan döwleti hökmünde taryha geçdi. Söwda döwletiň esasy eklenjidi. Bu sebäpden hem hytaýlylar bilen hem-de ýaponlar bilen gowy gatnaşyklarda boldy. Hytaý däp-dessurlary gysga wagtda Baýekji topraklarynda ornaşdy. Üç ýüz altmyşynjy ýylda buddizm döwletiň resmi dini yglan edildi. Baekji, Gogurýo we Şilla hökümdarlary bileleşip, Koreýa ýarym adasy we Mançuriýa topraklaryny dolandyrmak üçin Üç patyşalyk döwrüni başlatdylar. Daşardan gelen howplara garşy bileleşip dursalaram, öz aralaryndaky göreşe dowam etmeleri Alty ýüz altmyşynjy ýylda Baýekji döwletini Şilla döwleti tarapyndan ýykylmagyna getirdi. Şilla hökümdarlygy Şilla hökümdarlygy biziň eramyzdan öňki elli sekizinji ýylda guruldy. Ömri boýunça üç maşgala tarapyndan dolandyryldy. Üç maşgala arasyndaky güýç göreşleri hem ganly bolýardy, hem-de döwleti kyn ýagdaýda goýýardy. Başda Park maşgalasy Üç nesil döwleti dolandyrdy. Soňra Siok maşgalasy döwlet agdaryşyny geçirdi we häkimiýeti ele aldy. Iň soňunda Kim maşgalasy iki maşgalany ýeňdi we häkimiýeti öz eline geçirdi. Güýç söweşleri döwletiň soňuny getirdi. Müň ýyla ýakyn ýaşan döwlet Giç Gogurýo, ýagny Gorýo döwleti tarapyndan Dokuz ýüz otuz bäşinji ýylda ýykyldy. Alty ýüz altmyşynjy ýylda Baýekji döwletini ýeňen Şilla ondan soňra Hytaý dinastiýasy bilen bileleşip Gaýa we Gogurýo döwletine söweş yglan etdi. Gaýa gysga wagtda ýeňildi. Ýöne Hytaýyň Baýekji we Gogurýo topraklarynda gözi bardy. Bu sebäpden Şilla we Hytaýyň arasy bozuldy we iki döwletiň arasynda söweş çykdy. Öňçe Gogurýony, soňra hytaýlylar ýeňen Şilla Gogurýonyň soňuny getirdi. Şeýlelik bilen gadymy üç patyşalyk döwri gutardy. Gogurýonyň ýerine bolsa Balhy hökümdarlygy mirasdüşer hökmünde Gogurýo topraklarynda guruldy. Ýöne bu indiki wideomyzyň temasy. Görşüňiz ýaly, gadymy Koreýa hakynda maglumatlar baram bolsa, olaryň köpüsi rowaýatlara we ertekileşdirilen hekaýalara daýanýar. Bilinýän anyk zat bolsa, koreý halkynyň müňlerçe ýyla daýanan geçmişi we medeniýetiniň barlygydyr. Bu wideomyzda gadymy Koreýanyň üç patyşalyk döwrüniň soňuna çenli aralygyny size gürrüň berdik. Indiki wideomyzda bolsa geç üç patyşalyk döwri we günümize çenli gelen Koreýanyň taryhyny gürrüň bereris. Indiki wideolarda görüşýänçäk sag galyň.